Sorkar thu chuaina tah lan danin a hma Chinese application sam nga paruk zet a lo ban tawh chu sorkar laipui chuan nimin khan Chinese application zasawm pariat zet a ban thar leh a ni. Chung zingah chuan Mizoten kan khelh tam ber mai, pubg pawh a tel ve a. Application ban zinga pubg a tel ve hi nu leh pa tam tak chuan tha an ti zawk ngei ang le. A chhan chu he games hi online games a ni a, addictive games a nih vang leh khel lak loh laia han dah zawk te hi a thei ve lo avangin hun a duh in naupang tan lo addict tawh si tan nu leh pa in he application an pei hrak mai theih loh te pawh tun hi peihna remchang tak a lo ni dawn ta a ni. Amaherawhchu chutih lai chuan he games ngeina tak tak tan chuan chahna ropui tak A ni ve hial thei tho mai. A hma khanin application lar tak TikTok te, Cam Scanner, UC Browser te pawh ben zing an lo tel tawh a nih kha. Application tangkai tak tak pawh ben zingah hian an lo tel tawh a nih kha. Pubg ber mai hi lo ngainatu leh lo addictu tan chuan channa nasa tak a ni ve thei tlat mai. Amaherawh chu Hamara Desh a kan awm chhung hi chuan India mi kan ni miau si a, kan hmel lan danin Chinese lampang pawl mah ila India, Indian vaingal siangte nen unau kan ni tlat avang hian a kaw tawh pah chuan kan tan ho za a lo ngai ta nih hi. Awle, thu dangah han peng lei la, Zong News in a tar lan danin Covid nineteen beih let nan zik hlum ei tam a tha tih thu lo ngaithlai la, Covid nineteen do nan hian zik hlum ei tam a tha tih mithiam ten an sawi leh ta tlat mai. Mihringte hi kan pianphung leh hmel a in an lo ang bawk hian, Kan thil ei duh zawng pawh a inang lo thei viau mai a, mi thenkhat ten taksa ti chak thei chu tha an ei duh laiin thenkhat te chuan taksa mamawh lem lo ei teuh teuh kan ching thung. Friends mithiam ten zirchianna an neih hnuin thlai hlar tak pakhat zik hlum chu Covid nineteen do thei tu thlai a ni tih an tarlan thu South China Morning Post chuan Monday ah khan a tarlang. Zik hlum hian taksa compound level ti hniamin hei hian virus natna in taksa khawih che tur a veng thei tih an sawi a ni. Zir chianna atanga an hmuh chu ziklum hi a hel emaw thil dang nena mix pawhin virus do lehna tha tak a ni tih an sawi. European researcher te pawhin ziklumah hian antioxidant a tam a, ziklum ei tam ram South Korea leh Germany te chu USI-in thihna a hniam zawk tih an sawi lang bawk. Doctor Jean Bosquit, Professor of Pulmonary Medicine,

Natna do letna hmanrua tha ber a ni tih an sawi a ni. Thil mak ve mai mai tak chu a lo ni. Tun tum chu chaw chaw rawi a ni bawk a, thu dang daih in tarlang leh teh ang. He thil mak tak mai hi sakei bak nei ka ni tiin sakei bak nei hung chhungah a lut. New York Bronx Zoo a nu pakhat chu sakei bak nei ka lo ni ta tiin a huang a, a lut rawih mai a, sakei bak nei pawhin mak tiin a lo melh rum hle tih an sawi. Miat aw Tri, kum sawmthum pathum mi chuan sakei bak nei chu biain, Thianpa ka hmangaih lutuk che, tha taka an enkul che ka beisei, Miat hian a duat tak zet che tih i lo hre reng dawn nia tiin thu a fah nghe nghe. Vanei thlak takin sakei bak nei chuan engtin mah a ti lova a lo melh char char zawk a ni. Hliam tuar miah lohna lo chhuak leh thei a, dan kala a chet avang hian, Police ten manin thubuai a nawrh tir ta thung a ni. Sakei hian lo tham sia chuan damkhaw chhuah ngaihna a awm lo tih an sawi a, amah lah chuan a hlau lo nasa si a. A hma pawhin New Jersey dawr pakhatah pawisa pe lovin dawr thil a tlan bo pui a, Police te hnenah sakei bak nei ka ni tiin a thusawi hi reporter te chuan an tarlang bawk. Sakei bak nei huanga a luh chungchangah NBC lam chuan kawmna neih puiin Miat or tree in engmah a hlau lo, mihring pawh ramsa pawh a hlauh a nei lo. Sakei bakna in min hmangaih em avangin ka hlau lo. Ka hnenah a lo kal a, ka hmangaih thu ka hrilh a, engtin mah min ti na lo a ni, tiin a sawi. A huai sen ang reng hle mai. Thu dang leh. Brazil ramah vansang atangin lungnan tho a tla chiam. August ni sawm pakua sang ni sawm ni khan Brazil, Santa Filmona, khuaa vansang atangin lungnan tho. Meteorite rocks, sur chiam maia khuachhung miten an chhar nasa tih hriat a ni. Heng lungte hi a man a to hle a, a chhartute chu an milian nghal dawn tihna a ni. US leh Uruguay atangin mithiamte chuan he lungman to hi zir chiang turin Brazil an pan nghal tih an sawi. He lung van atanga lo tlate hi mi thahnem takin an chhar a, a thente chuan lian tak tak chharin a thente erawh chuan a te an chhar thung. Heng lungte hi hmun dangah a tlak leh tlak loh an zawng mek bawk. Lung pakhat man pawh hi a tho tham hle a, India pawisa chuan Cheng Wei sawmhnih a tling a ni. Sapporo University Chemistry Institute a mi Gabriel Silva chuan he lung hi rangkachak ai mah a man to a ni tih sawiin hmuh tur pawh a vang em em a ni a ti bawk. Kum billion ruk leh point li a upa tawh niin leilung pian hma daihdawihin van boruakah a lo awm tawh tih mithiamte chuan an sawi a ni. Santo Filomena khua a chengte hi lo nei a ei zawng mi harsa tak tak te an ni a, lockdown avangin an khawngaihthlak hle tih an sawi. Mahse van atanga thil thlawn pek lungman to zet mai an dawng ta chu an lawm tak meuh meuh tih an sawi a, biakin bulah a tlak hnemzual bik avangin Pathian thil tlawn pek a ni, tiin World News, je, chuan a tarlang bawk. August ti sawmpakua a sang ni sawmhnih chu van atanga pawisa sur ni. Cars fell from the sky, tiin an sawi hial a ni. Thu danga kal lei la, ṭi kho te hmangin hmeichhe naupang kum sawmpakhat miin naupang ruk ching a um bo. Naupangte hi a tlangpuiin bum an awl hle a, mi thalote kuta an tlu lut fo reng a ni. Misual pakhat erawh chuan hmeichhe naupangte bum a tum mek laiin a mi bumna dawihlo vek hmangin um bo a ni. Misual pakhat chuan hmeichhe naupang Mandison Raines chu hmeichhe naupang engmah hrelo leh ngeul tak turah a ngai a ni mahna, a motor-ah phur phei a khawih a tum ta a ni. Mahse, Arizona hmeichhe naupangte hian Ṭikho te hmangin a um bo ta thung a ni. Kum sawm pakhat mi Mandison Rains leh a ṭhiante chu North Pecan Creek bul parkah an leng chhuak a, an piah lawk SUV var khalh driver chu a lo ding ran mai a. He misual hian hmeichhe naupang hnenah a unaupa chu accident a tawk tih hrilhin rang takin a hnenah kal nghal turin a sawm ta a ni. Mahni pianpui unaute ngei tur sual tawk anga sawi awm ta chu naupang tam zawk chuan chawp leh chilh in yes nghal maiin a rinawm. Mahse Mandison chuan rilru fim tak puin a hma a nu in thu a lo hrilh tawh chu a hre chhuak ta nghal a. Tim hauh lovin driver chu a hmachhan zui ta a ni. Hmanhmawh taka zui mai lovin heng ang rik rum thila a nu leh pa te nena an inpawh theihna tur Court uat chu Madison chuan a driver hnenah a zawt let ta hlauh mai a. Misual chuan naupangte court uat chu a hriat mai lo avangin a inkhalh chhuak ta daih tih a sawi. He thu ruk hmang hian Manchua a inring a ni ngei ang le. Mandison nu Brenda James chuan he thu ruk hi thla khat vel liam ta a an ngaihtuah chhuah a nih thu sawiin a fanu nunna chu a vawi khat nan a chhan chhuak ta ngei a ni, a ti. Sheriff Mac Lem pawhin Madison a nu leh pa thluak ṭhatzia leh a fate nun chhan nan an thil duan haw ang reng tak chu a fak mawlh mawlh a, midang te pawh an fate chhan nan heng ang thil ṭangkai tak hi ti ṭheuh turin a ngen nghal bawk. Chanchin danga han pakai lei la a, North Korea ram President Kim Jong Un a farnu Kim Yo Jung chanchin i lo ngaithla leh lawk ang. Kim Jong Un-a far nu, Kim Yo Jung kum sawm tum patuma upa chuan North Korea chu a duh ang thalin a lo ber a, kum sawm nga chhung chu a rap hrual dawn niin thu thang a awm leh mek a ni. Mithiam leh thil chhui mite chuan Pu Kim-a ai mahin a far nu Kim Yo Jung hi a tawhkhir zawk dawn tih an tarlang. Karmasa mai khan South Korean President pui bawmtu ber lo ni thin Chang Song-min chuan North Korea Supreme Leader Kim chu a dinhmun a chhe hle niin a sawi a, April tangtawh khan a hriselna chungchangah sawi neuh neuh a tam hle tih a sawi chhuak. Tiang a dinhmun a tlak hniam mek avang hian Kim chuan a fanu Kim Yo Jong hnenah lal thutthleng ken a tum tih a tarlang bawk. Professor Sang Eun Lee, Tufts University's Fletcher School of Law and Diplomacy, usa mi chuan Kim a ti tawh anga thuthang awm chu thudik lo a ni tih, Sawiin, Coronavirus meeting a kaihhruai lai thlalak pawh hmuh tur tam tak a awm thu an puang ve bawk. Mahse, heti lai hian Kim dinhmun luahtu tur atan erawh a farnu chu khawvel mite rinkai ber a ni thung. Professor Lee-in Daily Star Online a hrilh danin, Nial rual lovin Kim Yo-jong chu North Korea ram tan mi biak tha tak tur leh an ram tan innghah ngamna a ni tih a tar ang. A chhan pawh a kum a la naupan mai bakah a hriselna lamah sawisel tur a awm lo tih sawiin, a taksa a infit thain, Thau che pai ve lo a nih avang hian kum sawmhnih atanga kum sawmnga thleng pawh North Korea ram chu hrual thei dinhmunah a ding mek a ni a ti. Hei mai a la ni lo, a hmeichhepui lakah mipa hneh theihna ngah tak leh mahni ram ngaisanga ram dang hmusit tel mi a nih avangin US leh South Korea ramte a thuneihna hmanga do let turin a tling tawk tih chu mithil chhut mite ngaihdan a ni. Lee chuan Kim Yo Jung kum sum thum patuma upa hi Kim Jong Un kiangah a cheta nasa a, an ram North Korea rorelna dinhmun pawimawh tak a chang chho mek tih chu phat rual a ni lo a ti bawk. Awle ka ti zawng kha tuna tan chuan ni rih se, he video lo entu zawng zawng te he channel hi lo subscribe a lo like turin kan ngen cheu ni e.